For transporters as the Zig came through, the question remains, will the money be acceptable at service stations and spare parts shop or they would be forced into the black market to fund fuels and vehicle repairs? Yeah, chekutanga kutenda because ndo yanzi ndo yamari yedu saka tinozvitenda senyika because senyika munofanira kuitawo chamunoti ichi ndechenyu saka muchiona kunonzi iyi fregi haishandise mari National anthem haishandiswe neavo kuratidza kuti ndechenyu chinhu unofanira kudada nacho saka isu sevemakombi pane patida kunyatsa kunzwisisawo because tichafara vanhu vachafara tichitakura vanhu vemazivi saka pataida kunzwawo ndekuti maziga aya achatibatsira here kutenga fuel maoil mainjini ipapo ndopataida kuti chi tive specifically kuti tinzwisise kuti isu sevemakombi tichasununguka here mumaservice station tine mazig ndokuti we have to drive the nation sa we have to accept mazig saka mheno pamaservice station kuti vachatigamuchirawo se
tinofara kuuya kwaita mazig iwo anotibatsira pachange tanga takunzwa makastoma masales vangu anga kudzikira ende basa rangu rinoenda mberi nekufamba kwakune kuchita maziki senyika tafara seizvozvi kana maziki achinge auya anotibatsiridza kuchange vabereki vese vangu vachiinda vachishaiwa change saka ndinofara nezvozvi kana maziki achiuya nenzira dzakadai kuti chiwana tichibatsirikana pachange masales vangu anenge akufambawo sebasa rangu rine zvinhu zvinoda change asi kutoti panga pasina change tiri kuti ndibatsirikane kuti ndiraramire mhuri dzangu nekumararamire nyika yedu saka tinofara kana mazigi ako seizvozvo haa ah, mari inonzi zigi ini ndiri kutoitya eh, chitoti ndiitye ka mukada kutarisa maretsi zvaari kuita makukirata maretsi nezvita zvinhu even iri kunzi vanhu musachinje musadini but izvozvi tikakuratidza kuti mafoni medu mutitori nezigi but kutenge kutotenga iwo ari bank rate rikuti 13 point something zvitaurwa handiti but kuenda mushop macho chinche dhola chita 20 izi saka kuti ndinyatsoona kuti pane zvinonga zvichaendeka ka haina handisi kuona hangu picha yakajeka aiwa tinofara nezvataona pamazigi e, imari ya ine ushanduko munyika yedu ende imari yekuti yatone value mucountry medu matiri kurarama iri kubatsira zvakawanda ende tinofara nezvataona muzuva ranhasi because munhu wese muzimbabwe ari kufara kuti zim gold yapinda ende ine ushanduko uripo ende tichifara nezvaitika handitika ehe inotenga ine value and eh, iri kutokudarika dzimwe nyika dzizhinji dziripo tinotenda Ah, inini mazigi andisati ndaziva nokuti andisati ndabata kana hwani saka andisati ndaziva kuti rakamira sei zigi iri
zimbabwe zimbabwe goridhe imwe ndakatoibata iri panapa iyi iri kuratidza kuti imari chaiyo chaiyo yakafanana neimwe mari yekuamerica iyi anonzi eh, inesikana inobva yakurambidza kuti inobva yakurakidza kuti imari yekuzimbabwe unenge usati wabirwa hako handika unenge wabatawo mari yako yemunyika mako mari iyi tinoifarira zvakanyanya nekuti imari nyowani dai yanga yashuwa yakati o oh, faster faster ndaiuye faster faster kuti izvezvi vese vari kutambira vatombokatwa dzimwe mari dzavo vaipiwa maakaunzi maakaunzi aidzi vapiwa uku keshi uku ndokwatinonyanya kuda uku keshi uku ana mukona simbi yandakabata i ikai isimbi yebasa i ndechisungasunga ngorovhana dzevanhu sungasunga ngorovhana ngorovhana handipiwa mari muakicheki handipiwa mari inozonzi ndichauya ndinoda mari yangu ipapo ipapo ndikada chodhora kana 20 zig kana 100 zig ndopiwa mari yangu ipapo ndonobhadharira mwana chikoro ndine cash ndafara kuti mari maziga auya zvikoro zvisati zvavhurwa dai achinyazopinda ka tiwane change tiwane kuchinjana chinjana chii mari andika hayi ndoda kutotenga chiguruguru changu mai manje zvokuti mazigi yoyayada kuashandisa zvine power Eh, mazigi dai anyazopinda akati oh. Asi chikumbiro changu chikumbiro changu ndechekuti
dai vakwanisa kuti bvisirawo mari mumastreet mari ngadzibude mustreet e, ndo zvinhu zviri kuuraya ikonomi yenyika yedu chikumbiro chedu ndechekuti mari dai dzowanikwawo dzichibva mumabhengi e, vanhu vari mumastreet vorega kuita zvekuchinja mari i think eh, mari yedu inowana power inowana power because chiri kukonzeresa kuluza value kwemari vanhu vari mustreet vari kukwidza marates e, ndo chikumbiro changu vabereki handina hangu zvakawanda okay uh...

so we need our currency but pakaiswa confidence muvanhu and confidence comes with transparency from the government and us working together having the spirit of oneness as zimbabweans tinobudirira
inini maonero andinawo pamari ichangopinda ndoona iri right pakutiwo takubatsirika pamachenji Kozi tanga takunyanya kutambudzika panhau yechenji zvinhu zvazvisiri kutiitira zvakanaka. Yeah, for me as a citizen, I'm so happy because uh, for now tane our own currency yekuti tokwanisawo kushandisa patadiro kuishandisa and toitawo zvatadawo nemari yedu inge i wish kuti ti ingorambo ine value sei zviri kuita dzedzimwe nyikawo aiwa mazigi tiri kufara nawo zvekurevesa kuti anogona kungotichinjawo tikatoepsiko pane mamwe malevel but chiri kunetsa sofa chichemo chedu ndechekuti tisati tisati tatomboonawo kana tatombomabatawo kana zvokuti akaita sei but nematorigwa azvo azvinoitwa nekuita sei kunoti anogona kuti chinjawo chinja economy yedu ita zvese ngozi zvedu izvi zvatinoitengesa ndezvemadollar two dollar saka machange pamwe pacho anenge akuti tichi netsei saka tingoti daita mabata pamwe anogona kuti chinjawo itendesochi mberi most banks had limited supplies of the z cash

But at the same time, alleged illegal money changers already had some of the notes.
kupinda kwaita maziga hatisati atomboona mukana wekumashandisa even atori mumafoni medu chao chao mari haisati yauya ari mumafoni haazoshandisika bcause unopiwa let's say wapiwa 130 zig unonga uchinzi ndiyo 10 dollars andii but ukaenda pastreet unogona kungaitore kana 6 dollars kana 5 dollars saka tinochengeta pamwe zvinochinja but hapana kana zvirikuchinja either even mumani change acho vakati vavasunga but kutopinda musupermarket chaimu chaimu chinhu chinonzi chiri kuita dhola iri dragon dhola iri but kana matm ronga tonzi 21 zig ah, imwe challenge yatinayo ndeyekuti dai vaita zvavaita kare zviya zviya zvekuti munoona kana mumabuildings mune makaisa kuti iyi yakati iyi ndo yakati iyi ndo yakati saka munhu wese ari kuifarira but anenge atiri kuti ah, ichashanda sei ichashanda sei hatisati akuziva ipapo kuti vamwe vanoti mareshiyo yacho vamwe vacho hatizivi tisati amboziva kuti zvinofamba sei e tatowana mukana wekumashandisa zvandishamisa muzuva ranhasi ndichibuda mumba ndabva ndatopinda mutaxi ndakatoti sha inini zvakanzi 50 cents ndakati aiwa 50 cents iripo yemazigi zvanzi a ah, mukoma tipei 7 zigi ndichibudisa 7 zigi mukomana aitambira ende ndafara chaizvo because aitambira ndakatozosara neimwe mari iyo yezigi inoita iyo 10 imari yanditori nayo pandiri izvezvi handinofara chaizvo haa ah, ndisati ndaibata ndinobvira ndatomboiona nditozivi kuti zigi racho riri kuenda kune kupi iyi mwana ndakabate ndiyo kai nyasoionaika kuti mazigi ah, mazigi ndoafarira mazigi ndauye kana mana ah, mazigi oh. ine value isingaiti iyo yanga chinzi isikitse sense Patangoenda pana mbuya pachimbuya changu chinotengesa madrink apa ndikangobudisa vasiga vafara singa ito zvikanzi ndipe kunoika iyi ndibva ndakupa drink rako ndichakupa rimwe rembasira vafarira kuona vasiga nekuti havana mukana wekuti vakwanise kunotora mari dzekutenga vanhu ava vanhu vanotengesa vamunzi ah, vane matakishopo mavo e, inini handisati ndawana mukana wekurishandisa handisati ndaanaro asi tangoyaonawo kune vamwe vanawo susu hatina ya pakushanda kwayo zvanhasi handisati ndambonyatso kuiona kuseguleta kwayo but zvinenge zviri nani handisati ndatanga kushandisa Uh, inini handisati ndatomboibata hangu uh, tangonzwa ruma some were saying uh, yakapiwa two weeks yakaextenda two weeks kuti tizoiwana uh, the majority of zimbabwe I, so uh, so far kushanda kwatikaona ichiita is through the electronic i, i, i transfers not the hard cash ini nangu handisati ndaishandisa ende handisati ndaiona mm.
no so, so far handisati but eh, since tiri vakomana vokungwavha ngwavha i hope kutango mangwana otire taibata tangoisembulawo two minutes opa tambohono vamwe wanayo aiwa weare so happy many zimbabweans have adopted a wait and see attitude watching prices, the black market and also looking to see if the zig will hold its value before they can actually embrace it. For others, the new local currency will facilitate business transactions for change purposes and not as a store of value.
Ah, ina ndona chinda affect chikonzero ndiyo current yedu yatinayo wani munyika medu asi kuti ndinoona zvindibatsiridza maererano nekurarama kwangu nemhuri yangu tichange tichibatsirikana ndichionawo mari shoma yandinokwanisa kutsonya on daily basis kuti ndikwanise kuti ndiraramisa mhuri yangu neni ndichiraramawo zvinoenda mbiri zvakanaka ah, nditongoona nga zviri kutonga zvinga ah, zvinogona kutoita wese zvinogona kutoita wese kunze kwoti kana vaine mamwe maitiro but ah, so far picture yacho haisiti yaradzika kujika kwayo ya pakangoitwa mutemo inoita kuti umwe munhu asaite udyire zvozonza kuti yawanika pakati yawanika pakati isisu tisina zvinoita kuti isabudire but ikangonzi yakuwanika zvesanspect zvekuti hakuna munhu ari kuuraya umwe munhu zvemareti reti i think zvinofamba zvakanaka
aiwa tichiona zigi ka kuafekta kwaichaita ka ichava neinonzi powerful impact paupenyu hwedu kuvana vedu kumhuri dzedu kumavhenda kumastreets kwese kwainokwanisa kushandisika ichava neimpact because imari yedu yatiri kushandisa imari yatinovhaliwa imari yekuti ichakwanisa iyo kubatsira hurumende handitya tichakwanisa isuwo nesu Vanhu vema small businesses vanokwanisa kuneno hodho ine small portions panonzi panodiwa 17 or 18 zigika tinokwanisa tichibuditsa so ine impact muupenyu hwedu in future in everywhere we go kwatichahodha kwatichatengesa nezvatichaita muburikedzanzwo rebusiness
Zigi iri ari affected. No. Ipapo ndopikisana nemi. Zigi zigi iri richasumudzira upenyu hwedu kunyanyanya isusu vanozviitira. Pose pakuzviitira pakavo. Eh zvinhu tu zviripo. Eh change vedu eh inowanikwa kana mune mari yemunyika menyu. Kana musina mari yemunyika menyu zvinokugojerai kuti change izvezvi imbotionerai hama kuti pamashure apo pasati pauya zigira handika wanga wakuti ukaenda kumbari uchienda kumbari kuya kombi kuenda kumbari handika wamukombi waipiwa mabiscuits zvino mabiscuits ndakudzoka anopiwa maputs nemajigisi ndoenda kumba nenjumba kudai asi madhoro angu anga achita sei achienda pei yangu inini payanga nditambira 180 dollars yamakaningirira kuti ndoya ndofanira kuwana andika ndakadyiwa mari yakawandisa pano kuti izvezvi ndandala kufamba nepatapata kuenda kumba amusono asi izvezvi vedu ndafara zvakanyanyisa zimbabwe ndaichitikombororoka ichitipawo mabasa tikwanise kutambirawo mazigi iwaya tikawanda wanda vari mabasa nevamwe nevamweoka mari dzinouya amen amen asi vachibvaya kuti nyaya navo vachibvaya ah,
taura chokwadi papo ndinganyepa handisati ndaona handisati ndaona kwatiri kuenda handisati ndaona kuti kumberi kunei but tichaonawo nekufamba kwenguva yapinda umo vanhu yazara takwanisawo kuibata
ya pane zvimwe zvinhu zvidiki zvasingatengeke zvedhola kana 10 cents kana 15 cents eh, zvinodyiwa every day saka vanhu vanga kufosekedzwa kutenga zvinhu nemari yepamusorosoro kakuda mavegetables vaigona kutenga edhola pamwe vanotopesa asisashandi matomatoes mamwe anenge asisashandi saka zvinhu zvava zvichinyanya kuvhiringidza vanhu vazhinji especially pamachange
okay eh, zig rinogona kuafecta zviri positive muzimbabwean economy chekutanga maybe the issue machanges or maybe after the introduction of zig dai vakatanga kuunza macoin before the bank notes zvaigona kubatsira uh, if you ask the general public those who use macommuter omen bus kukwira mukombi chaimo distance inofanira kuita 50 cents munhu usually a person ends up paying a dollar because there's an issue a change even mushop you will end up getting more than what you did not budget for because there's a problem of change
inini chandiri eh. kungokwanisa hangu kutaura ndechekuti ndiri kuona mari iri right ichatibatsira zvakanyanyisa Ah, inini sekuona kwangu anogona kuti iendesewo pamberi ndosekuonawo kwangu inini because ya zvakadai so zvidown because zviadu ndezvema50 cent izvi munhu hapana paanotora zvinhu muchinhu one hapana paanotora zvinhu two mwe munhu anenge achida chinhu one but change inonetsa but kana maziga achinge apinda anenge akumhanyigwa zvekudaro yeah.
once beaten twice shy

Those who are on the streets doubt him. Yeah, semunana ka. But so far matarisira izvo akazviita ka handisi kuona picture yakajeka. Handisi kuona picture yakajeka. So far izvo ndotobhadharira mwana fees neziki. But ndakatodyiwa kudhara mari enda hura haisi kupindirana nemari yendinobhadhara fees haisi kudini. Saka kuti ndikuudzei kuti zvinochinja asi Mwari atopindira hake kutopinda mu, mu, mu, mu economy achikweroti nemamirira ezvakaita izvo handioni change yacho. ya zvazvinoita pa ndinoona pamasanctions aripa pakaita vanhu vanoda kudzvanyirira zig tinoaffect but semazimbabweans tikaritsigira ndinoona tichibudirira
ayo maziga atopinda aya achatobatsira nyika senyika achatostabiliza zvakawanda handitika because vanhu vanga vakusakwanisa kutenga mumashopu mumaanyway kwavaenda vanongonzi hatina change but zig yauya neuchange yauya ichatostabilize economy because imari yedu yenyika sezimbabwe imari inotifadza imari yehurumende inotinakidza ende imari yekuti ramangwana redu ka vana vedu vachakwanisa nekubatsirikana ah, panogona kuti netsei nokuti us dollar ingori mari ine power pamwe unogona kutoo zviri nani kumberi uko because ah, bhondi ranga razonyanya kushaishai saka tinovimba kuti zigi richaitoo zviri nani
mari iyi ah, ndinotoona chioneso chaicho chekutoti mari iyi ichastabilize economy zvekuti ah, zvichaita kuti tisumukire sumukirewo simukirewo nyika yedu mbichana Tote mbichana. Tiyazo sumke. Zimbabwe ya zikoti la kutenga fio shama. La kutenga fio. Ya kutenga fio. Eh eh. Oh ina kutenga. Inyo uya akwa. Akwa ino. Eh, zvakanakisa. Iyi ya kutenga fio ish. Imari. Ino uya akwa smart smart. asi tokumbiro vachibvayo eh, vachibvayo eh, tine kanyaya yake navo usakate usakate karamba karipo eh, vatunzwewo kuchema kwedu tine kasonga takaburitsa kanonzi chifambisi right takuda kuti
ya ipapo ipapo panotinetsei kuti titsanangure because hatisati taona mashandiro ayo but vanhu vari mustreet vakakwanisa kubuda mari tikakwanisa kunge tichidziwanawo kumabhengi i think eh, zvinokwanisa kutibatsira ya mukaona pachiwanikwa change kuti ukwanise kukwanisa kutenga chinhu chese chinokwanisa kutengwa nemari yese kubva pasendi zvinosebeleza nyika zvisingaite

should come back not benefiting the few, the few.
Yeah.
Ah, ndichagoni ya If government keep like zvazviri so far yeah, I think economy yedu inoita zvakanaka ya haa ndo chimiro chandiri kutongonawo kuti ya zvinotongoitika ah, because toona even rate parate chaipo chaipo kuti parate yachaipo inenge tonge iri nani than

ndaiona kuti ange jeri riri nani pamunhu anotsaudzira murawo jeri chairo chairo ndo rinoita kuti zvinhu zvigadzirisike pakangoita macondition materms and condition anoita kuti munhu anowanika achibuda kunze kwemurawo opiwa mutongo wake ombogara kana mutorongo
aiwa hurumende takafara nebasa ravakaita mumazuva apera ava vachibata mamoney exchangers because vanhu vanga vakutouraya zigi risati rabuda muchi munyika because vanga vakutudza marate amwe asiriwo asiri kukodzera but tinoti hurumende yakashanda yakakwanisa kubata mamoney exchanger vanga vada kuuraya zigi because zigi Eh, itori nepawa rayo isati yatobuda so painobuda ichava nepawa handitika yava nepawa kudaro ichakwanisa kuita sei kutibatsira in the near future and the next generation exactly ah, inini mafungiro angu apa kuti mari dzisaramba dzichikwira ka haade tangoshandisa maus muzimbabwe zvinhu zvoita zviri nani tikangoshandisa maus mari one chete zvinhu zvoita zvakanaka zvekunzi kwazouya zigi kwazouya chii zvinovhiringa izvi e tangoita zvema us chete izvi
zvatingafunga kuti hurumende ingatiitire ndizvo ingatiitire zvatinofunga isusu ngaitipiwo mabasa akati o oh, tikawana mushando wemaoko wedu isine power isu hatisi noondaka isu isu tinoshanda zvingaite zvisu zvakanyanyisa ndaitipiwo mabasa tibudewo mastreets vamwe vapfana vazhinji zhinji vangomhaya mba vakumbeya mbeya mastreets vasingaone basa aka ndo ka africa tembeya kataingomwawo tichimirira maziki asi hambe Sungwe. ngavasungwe hurumende takumbira takumbira kusvika kumatare kusvika kuvakuru vakuru vekuri kumusoro soro ngavatibatsirewo kuti panhau dzemari idzi eh, ndine vamwe vedu hama dzedu chaidzo dziri mukati izvezvi dzavakati ndo dzichava chioneso kwatiri dzaichinja mari machange mana ngavamborakidzwawo eh, kuti zvavakaita zviya zviya zvekuchinja chinja mari izvi vanga vatokwiza zigi ranga ritopa 24 zigi padhora asi maretsi iwayo takaenda kumabhengi izvo zviri kwasa kutora mari haasati ambozikamwa hanzi zigi riri pa 11 something 12 zigi ndo dhora asi vanga vava pa 70 something handizive manhamba acho anozotinyepera asi zigi ndinaro nderangu haya ira risina zbc iri zigi rangu eh, kuti chikumbiro changu inini chikumbiro changu ndechekuti mari dai zvaibvira kuti mari tinokwanisa kunge tichiwana kubhengi tirege kuwana mari mustreet e, sezvatinoonawo kune dzimwe nyika kuti ukawanikwa utori nemari yakawanda unokwanisa kunge uchisungwa uchienda kujeri mari ngaiwanike kumabhengi tikawana mari yedu bhengi e, i think zvinhu zvedu zvinokwanisa kunge zvichifamba zvakanaka ya fungidziro yangu ndeyekuti e, sezvavakamboita mazuva pfuura ndakaona vanhu vazhinji vakanga vamira makona vachitodaidzira zig kuti mari yakati musina kana mutaundezva uchanzwika naairtime pairi kutengwa hapasina saka at least tinogona kuona kuti hurumende inogana kugadzira danho rekuti eh, mari haikwire haingomuka makuseni yakakwira because munhu aingofunga kungomuka makuseni achaura kuti bond nhasira mari pakati mangwana mari pakati nekuti papasina mutemo wokwanisa kuvasunga vanhu ivavo saka pane zvinhu izvi tinoona hurumende yagona kugadzirisa panhau yekutenderedzwa kwemari pane zvinhu izvi mustreet hamuna kana munhu watiri kuona okay chekutanga I, i don't know how best i, uh, i'm not an economist so i might not have the uh, uh, uh, specific measure but what i think issue yema yeblack market mamoney changers

that the government may, may come up with eh, isu hey, tichingochemera change
eh, ipapo handina comment handina comment ipapo
ah, ipapapo tikanguti ah, papo yeah. ndandichimaita dollar us dollar then kozoti imwe staff yacho yandatosiya ndoyana ndichiita madollar 50 but nekuda kwechange tosiya basa to price yatenge chingoita price haichinji but chikutoita kuti timire kupinda kupinza rimwe basa nyaya yemachange because munhu hapana paanotora zvinhu two achida chinhu one